Awle, hmasain min thlirtu zawng zawng te chibei kan buk cheu a, inchunga lawm thu kan sawi hmasa ni sela. Hei vawiin hian Indian Navy atanglai ngat mai tlangval Gilbert Malsawmtlunga kawmna. Nei thei dawn hlauh mai a, chungah pawh ka lawm hle a, lawm thu kan hrilh ni se la, chuan thlitu zawng zawng ten aaa kan video te min lo thlir sak turin kan sawm hmasa che a ni, sawm a le chi bei le chi bei le umm kan in kawm tak tak hmain a in zawt ta thut mai la tha nge a. I birthday i birthday hrial chau awm hle mai a. Birthday hi October ni sarih a ni e. Umm October ni sarih a pian kum ka che zawt lo meng aw. Aw a pa kan nen min zawt a ka chhang hria chuang lo che. A a ni leh chuan nula te hriat chak deuh mai tur. vacancy lo mem vacancy pawimawh a ni aw a awm tawh lo tlat mai a pawi khawp e vacancy tlangval ila ni sia nia e khei e pata mai tur tha deuh mai hria ni maw e ti huk ti huk a chak awm tawh hle mai a min sawm ve dawn e chak awm tawh khawp min sawm ve khawp ang e e lo tel ngei pawh kha chak awm dawn a ni Chuan zirna lamah hian polling zat ngei thlen i graduate em chuanin khami i background vel kha zirna lamah khanin min han hre hre thei la kan va ti ve. Zirna lamah chuanin a tunah tak hi chuanin pawl sawm pahnih kha a ni mai a. Graduation hi ka la ti mek a. Pathian te chuan an zo deuh vek tawh ka tih puite ho, tanpui te ho pawh eng emaw hna chungchang vang te leh eng emaw harsatna mimal harsatna vang ten ka la zo chiah lo a ka ti mek a. Chuanin school hrim hrim mai chu naupan lai atangin Saint Peter's a chhing chhip ah khan kan lut thin a chumi zawh kan in kan sawn hnu khan country boarding school ah khan pawl thum atangin ka lut a. pawl pawl ruk thleng ka awm a pawl ruk thleng ka luh hnuah saint peter sah bawk pawl saree tangin ka lut chho ta char char a pawl sawm pahnih thleng kha kan zir ta a nih chu chuanin puc ah khanin ka lut hman a mahse ka zir chhuah hma deuh ka graduate hma khanin navy lampangah khanin ka kal ta daih a ni. Chuanin a nih leh zirnaah hian a thiam thei ngei ni a, a ka pass ve tawk tawk thin ti ti ni tih kha lai kha hriat a chak awm e zirna kawngah khan maw line ah khan. Ka thiam thei lem lo a, tui loh chu zir hlei thei miah lo ka nia. Chutiang chu ni deuh mai ka thiam thei thiam thei pawl ka ni lem lo. Umm a nih chu eh fight fight chhuak vian tih ang chi maw? Umm mahse ngin ka zir nasa aw a nih chu hun zirna lamah hun ka hmang aw tei mak tei mak thaw rim kha ngai reng a ni tiraw eh chu chu pawimawh a ni chuan ni e kha in han sawi lang zuai tawh a kan goal eh kan inkawmna chhan tur lai. Navy Indian Navy ah khan maw khalai kha engtin nge ni Indian Navy ah hian i luh thei mai dan lai kha i i lo tum reng em hemi i lekha te han zira tum te kan nei thin a mi hring chuan maw hmm. i chumi chu ka ni ang ka puitlin hunah chuan lekha ka zir chhuah chuan tih te kha kan nei thin a ah. E i tum reng a niam Indian Navy a luh kha. Min han zawh tak ah chuan in han sawi kual deuh duah hi a chak awm thin a. Mahse ang in tawi fel tak tak a han chhan te hi that zawk na lai a awm a. Lehkha kan zir chhung zawng hian in Navy hi ka hre ngai lo hrim hrim a, Indian Navy tih chu kan hre ve tho a hming chu. Mahse eng tia luh tur nge, eng tiang a han apply tur nge, engtikha hei. Lung kha len lo kan ti dawn nge kan hriat loh hrim hrim avang khan kan hriat chu sipai leh army leh air force khan a ni ta. Nia assam regiment te kha la em em atiro. A hming in navy kha chu kan hre ve ringawt a. A long sipai an ni tih dek chu kan hre tho ta. Chu chu han luh dan ah tak kha chuan in ka va nuih ang reng khawp mai a. Hei chu eng tik kum nge? I sang hnih sawm pathum. Sang hnih sawm pathum exam in ngei luh a. Exam in kan lut a aw. Chuan. An exam dawn Aizawl ah nge Aizawl ah nge Aizawl ah exam a awm dawn tih kha vanglai nih hian ka chhiar fuh hlauh mai a a hma ni chiah hian e tih ve chhin tur a ni hi ka tia college kan kal lai ania PUC ah ka va kal ve tawp a document pawimawh eng eng emaw ni an rawn dah tel kha ka keng a tikhanin tum lawk em em lem loh khan kan lut ve deuh rawih mai a nih chu a a harem thin hi. I van nei nge, i van neih vang nge ni anga inziak tling khami ah khan ih inziak tling zo hle tih kha hriat a chak ang khawp mai a. A har, aw a har ve khawp mai a, a chhan chu ka inziak tling zo hle em hle lo em tih pawh kha ka va hre tawh chuang lo. Aw tin ta mem khami lai khan ni leh, kan tam lutuk lo, Mizo Mizo zing ah khan, Aizawl ah khan in an rawn kal ta, khati hun lai khan Aizawl an lak thin lai khan nia. Aw tikhan Navy chin ziak tum ta lakin han ni ta hin tang thei ta ih hei sipai ang hianin training te awm ve em ih enge ni physical exercise han la ka khatia ih khatianga Navy a tling tura in han kal ta kha chu in tlin taka kha chuan. ih training te kha awm ve maw chuan khawi hmunah nge an rawn koh che inzuk kalna hmun lai te kha ngain a hmunpui khawi nge ni inzuk pan inzuk kal tih lai te kha hriat a chak awm hle mai a training kha a awm ve a ih navy chu a buaithlak ve na chu hei sipai te nena army te nena compare loh theih lo a ih army te chu hei assam -- regiment te an lo ni ta tikhanin gorkha regiment leh state hrang hrang pawh an nei ta navy ah chuanin khatiang kha awm ve lo a all india tawp a ni ta i india ram pumpuii tawp a hrang hrangin chumi navy regiment emaw assam regiment tiang khan a awm ve lo ni chu maw a pumpuii tawp hei all india tawp khan a kal ta chumi chu a nih vangin kan training na pawh indian navy hrim hrim chu A tling hrim hrim kha mi an lak hun lai tling hrim hrim chu hmun khatah vek training ta eh ni chu a India ram pum aw India ram pum atang an lak khawm a kan vaiin kan training hmun khatah kan training vek ta chuan ah khawtah Orissa ah khuan Orissa Lonavala Lonavala an tia aw ah. a hming tak chu kan training na hmun hming takah chu kan nih kan base hming ah chu chilka chilka an ti INS Indian Naval Ship chilka aw aw a nih chu a a nih leh chu tiang nei chuan training in tan em India ram pum huap a nih kha chuan maw aw a Kan tam ve tho khat tho. Sang thum sangli ball ve bawr vel kan niang. A nih chu. A hreh awm em. Nge ni harsa em a training chhuah lai te ang te kha street a chak awm. Ah harsa a tirah tak kha chuanin i chu kan zuk training hmasak ber kha. Aw. Kan tlin tawh hnu khanin ti mai ang Mizoram atang kan tlin tawh hnu khanin kan kal nghal mai lo a. Khami ni vang khanin kan zuk thlen thlak khanin medical kha. Min tih that sak leh a nih chu. Chu chu. A hlauh thawnawm duh khawp mai a, an ni tan pawn tih nge nge ngai a ni kha chu. Min koh hma thlali thlanga velah khanin accident a lo tawk em, medical ah harsatna a lo nei hman em kha ang kha an check leh a ngai ta. Chu chu kan zuk hma chhawn leh a, hei hlauh tlawng deuh khan kan ngawi ni pawh kan tla leh, a hma kan tlinna te khan kan tla leh ka la nga tih ngaihtuah a reng reng khan. Amaherawhchu chu kan van neia Mizo kha ih pakua lai mai kha kan kal thla rualin chuan kan tling vek a, kan van nei a. aw. Chuanin chu chumi hmunah chuan Lona Fla chuanin ih Odisha Bhubaneswar bul lawkah a ni ta maw? Umm umm. Thlanga leh chanve thlaruk dawn a ni. Training chhung maw? Basic training aw. Basic training aw. Aw. Lawng sipai atang tur si kha lawng kha kan zuk hmuh miah lo a. A tirah te chuan amah kha kan ti zawk a kan lo rin lo ang khan basic training kha min rawn entir phawt a nih chu a basic a basic a kha a basic. a nih chu aw e bengvar thla te chuan ni leh ni e navy han ti hi chuan lawng kha rilru a lo lang lian ber mai a ih an han training ta a lawng lawngah kha hnain thawk nghal nge ni a in duty na hmun lai kha nge ni min han hrilh leh la aw kan thawk nghal. Chu ni deuh mai amah erawh chu chu tuna ka rawn sawi kha thlaruk chhung ih basic training kan nei zawh khan keimahni hun lai kha chuan tunah chuan thil a dang leh deuh tawh a keimahni hun lai tak kha chuanin lawngah min thawn ta a ni lawngah min thawn a thla thum a nia keini kha lawngah khan min thawn deuh tawp a hei eng a tul tul. Kan va ti ve tawp umm lo. Ani chu chulai chu nia kan hriat chak chu lawngah chuan eng nge in va ti lai ber kha lawng in hlu fai nge lawng eng zin vel te kha eng nge ni a in set eng emaw lai vel a in hnathawh lai tak kha lawngah khan in nia kan hriat chak thlir tu te pawn an hriat chak kan ring a. Lawngah khan enge in hnathawh ber in tih ber lawng si pei ho hian tih lai kha ni em in han hrilh hrilh chiang deuh teh. I zawhna kha tlem in han pawh pawh han pawh let ka duh ni chu maw kan training kha kan sawi lak lo bawk sia kan training kha kan la zo lo ta chu kan training kan zawh hma khan lawngah min thawn pha min thawn ta thla thum chung a kan hlu lo khawp mai a training lai kan ni bawk nen an duh duh a lo pass tawh keme ang navy a pangai lo ni tawh kha chuan an duh duh in min tir kat kual thei a ni hre awm ve ang reng thin atang chuan mahse kan la naupang a khati hun lai khan rilru te la naupang bawk a hei navy tan training chhuah loh hlau rilru pu nen khan khan kha chu a tul tul a ni mai lawng hruk fai te.

Hrehawm i ti em? Nuam i ti nge? Aah, hrehawm chang chu awm ve thin e. Hemi erawh chu hna hna hrim hrima hi a thawh a thawh a han thawh tak tak chuanin nuam hi a lo awm lo. Umm. A. A luh tawh chuan maw kan hna kha rinawm taka thawh zui kha a ni mai. Ka kha tha tangkai. Aw chuan i ni leh tui hleuh thiam sa lo te pawh kha i ni mai thei a, ih lawngah tuia han chet tlat dawn kha chuan a ngai a ni tui hleuh thiam te kha maw, ka lai kha tui hleuh kha i thiam sa em, in zir dan lai te kha tui hleuh in zir dan lai te kha in han hrilh hre leh la. Aw tui hleuh hi chu pawimawh khawp mai a, ih tui hleuh kha ka thiam sa a. Ka intia kei chuan mahse kan zuk thleng thla kha min an hleuh tir kha e kei kan thiam sa kha chu lo hman tlak leh khawp mai a ti mai ang a ni chu a tui kum tui kual velah khan i hleuh kha ka hmu thin a ni a kan hleuh ve nasa thin a lo chen ngam loh na pawh kan nei lo dai ngam loh pawh kan nei bik lo ka ti mahse angin tui hleuh dan dik tak ti mai ang kan dik thiam thiam a kan thiam kha chu a thiam tak tak in a min han hrual chuan in a lo hman tlak loh. a hleuh kai ve thei tho mah se kan ha hma lutuk KM te hleuh ngai ta se kilometer chuang chuang ti mai ang kan thiam sa ang kha chuanin kan thleng thei ang emaw tih ang kha a ni ta tuna tui hleuh dan kalphung pangai dik tak hei a bik takin breast stroke kha min zir tir amaw thin ka tiang kha chuanin rei tak a hleuh theih a chak lem lo a khang te kha kan zuk thiam thar chu a ni ta a freestyle hrim hrim pawh kan thiam thar tho a. ih chu tui hlauh chu basic training ah chuan kan pass a maw aw ka pass hma lo khi pawh ah ka bei chu dawng lo mahse bei dawng rum rum kha an tam khawp mai a a hreh awm em a hahthlak em kha mi a tui hlauh zir lai kha hahthlak em in hrem nasa maw in hrual nasa ah engtin a. tui hleuh ringawt a ni lova tuiah khanin hei tui dung chhir an tih ang chi kha floating an ti mai a khangkha a ngai bawk sia kha kha mi ber kha kei pu ka harsat na a ni le tui fing viat ah nge khawi ah nge in zir i a thuk em in zir na lai te ang te kha a tlak hlum te kha hlawh awm em tui fing viat ah chuan kan zir lo a maw swimming pool puitling par leh tha deuh ah hian kan zir ta tlak hlum palh chu thil awm thei chuan emaw se a hlawm loh a chan chu tui thiam tak tak kha ti anga training specialist ti mai a ah kha ngo khan min veng tlat a navy ho tho ani chu tlak kan kan tla hlum hman meuh lo a ni ani le tui hleuh a han beidawng ah a khai tui hleuh ka thiam thei ngang lo tih kha thiante zing an awm em le. An tam mai an tha hnem. Ti mai ang an tha hnem ang ti dawn nge an tam lutuk a. A bik in. Ka thil awm thei ni ve tlat a. A bik in vai ho phei chu an ni leh zual ta a. Tuipui a awm sa ho chu thiam tak tak an awm ta a tuipui kam a awm sa ho. Mizo pawh hi ah Mizo hi chu ti leh thin ila physical thil lah hi chuanin vai hi chuan min tluk chiah loh deuh thil te kan thiam hma maw. Mizo ah kha chuan keimahni ah kha chuanin tumah kha tui hleuh thiam loh vang a han awm khawmuang pawh kha an awm lo ta a. Aw sip training thla thum kan neih zawh khan in ah Pune bulah khuan in Lonavala Lonavala Lonavala te an tia then chuan hmun nuam deuh mai a nia Mizoram ang deuh ta ang hi chumi hmun chumi Lonavala area ah chuan in ih training na professional training na hmun kan nei maw chuan chumi hmunah chuan thlaruk dawn kha thlaruk vel zet zawt kha keimahni professional lawngah kan kal hunah eng nge kan thawh bik tur kha kha ihh kan chet dawn ti tawh mai ang a zir khan ihh kan va training kan va nei zir va zir bingna ang kha kan va nei ta hetah basic training kan neih khan sawi leh lawk ila eng nge lawngah eng ang chet in nge kan awm dawn tih kha. min pe vek ta keini ho hi engineering lampang khatiang lampang kha kan dawng a chumi engineering lampang mechanic lampang ruak maw khatiang zirna kha chu pune bul lawna fla basic training aw ka tih professional training na hmunah chuan thlaruk vel kan va zir leh a nih chu a ni chu a chiang e. chuanin ih chumi kan va zir aṭanga kan pass leh hnungah chuan lawngah kan va kal a khami bik a kha ah engine lampang kha kal keima a ṭiat ami chuan engine lampang deuh mai harah khan in hna ka thawk anga tikha ah a ṭhenin silai kah lampang te maw a ṭhenin hei lawngah te chuan.

Aah Indian Ocean tih te Pacific Ocean heng hmun dang ram dang ah te hian in kalsawn thin nge India ram chhung ah hian in che tla deuh ber tih lai te kha hriat a va chak awm ve. Aw nia ih. Chet tlatna deuh ber ang zawng chuanin India, Indian Ocean chhung chu a ni tang a. Amaherawhchu chu ram danga kal, kalte pawh a awm a. Kei hi ka tang rei tawh nangin kal a, kal miah lo a. Kalna chance ka la nei lo a. A tul chuanin, aw, an kal nasa, an zin nasa, an tuk mai ang emaw zawngin maw? Hrang hrang a, hei. Englo exercise ti mai ang nun chan zir tur nun chan ram dang nei vek in eng nun chan va zir tur te ti ang khan in a kan kal vek lo a kal an awm thin a an kal ve deuh reng a nih chu a e a kal lo zing a in atang em aw atang ke chu a nih chu a e kal chhuah te pawh kha chak awm ve viau lo maw a chak awm ve tho e ka kal hlat ber chu andaman andaman ka kal ve tawh a chu aw a nih chu andaman an nicobar aw foreign ah ka kal lo a nih chu nih chu mizo eng zang nge awm ang tunah hian navy atang lai hi hriat theih em ni min hrilh theih maw a zat chiah chiah chu ka hre lo a maw mahse ngin atang lai han tih chuan in za som nga vel chu kan awm ve e ni chu o ni a navy ah hian in hei me si army sipai tha panga a in navy a in lut hian tlem thrim thrim mai a za som nga bawr vel ni ang maw oh a ni le i chung mizo zingah chuan navy officer an tih ang chi te hi kan awm em khalai kha ah tunah hianin ah officer ah level la lut hi maw ah pahnih kan nei a ani chuan hming te hi sawi thei em an hming pakhat an mahni chu ka hre ve ve mahse an hming hi pakhat zawk hi ka lo theihnghilh tawh a aw pakhat hi ah. Saw service commission an tia kum sawm an chhuak thin aw chu chu ni ta chuan pakhat leh hi permanent ani ta ni chu ND atanga lut ani ka hria a tunah hianin a hming chu lieutenant ani tawh ni tawh lo ka hrelo a a navy ring ang hming chuan ka in hriat hnu hun kha chuan in sub lieutenant a nia BL Zuala a nih chu a a nia vawiin hi ni sawm pathum a ni em aw ni e aw December ni sawm pathum nupui a nih dawn ve nghal a a nih chu a he thei a lawmpui awm khawp mai a lawmpui awm hle mai eehh he ringhlar thlak ka in zawt chho ta zel ila ih khati khan in nia training han chhuak a. eh eng lawng nge ti mai ang maw in lawng enkawl kha defence defence indian army defence hnuai kha ni ngei ang a chuan indian navy aw indian navy a ni tang a tiraw chuan nih leh tui chhungah khanin tui hnuai lawngah te khanin han che tlat a hetia a mawl mang taka han ngaihtuah danah chuanin tui chhunga han awm kha chu-- A hlasik lai te ni bawk a vawh duh hmel khawp mai a hreawm em tui chhung vela han chet tlat kha ehh min han hrilh leh teh a umm nia tui chhung piah khanin tui hnuai lawng tih kha ni mai a aw aw ihh chu tui hnuai lawng ah khanin. I luh Navy tlin tawh hnu khanin in volunteer a ngai ta maw? Chumi chu kan tling ve hlauh mai a. A tirah phei chuan in min luh tir duh lawk lo a kan indaih loh vang khan rei fe kha min luh tir duh lo a mahse a hnu a tawp a tawp a kha chuan kan dil ve nasa bawk a. Keimahni lawng kan pu te zawk khan an phal lo a, min chhuah phal lo a nih chu maw? A lian em in lawng chu? Lian lo e. Engtia sei nge niang? Ngaw rawh a sawi zawng kha a meter a meter sawmnga meter sawmnga a vel bak a ni lo lawng lian ah ka awm lo maw keimah hi ih chi hrim hrim a aw lawng lian a awm an awm a lawng lian a awm lo te pawh kan awm a kan lawng kha chu kan sawi leh lawk anga tui hnuai lawng sawi hma khan kan lawng awmna kha ah bawm. Tuia bawm an kam thin ti tawh mai ang a awlsam zawngin tui leh hianin hei mines an tia bawm chi hrang hrangin an lo kam ve thin a misual hei virus te nen a pawh indona te pawh kan el ber chu keini chu Pakistan leh China a ni mai ta khatiang ho ina tuia ih bawm an lo kam ti tawh mai ang aw khami kha khatiang sut tu a ni mai ang chu khani ta kan awm a lawm kha chuan. chumi atang chuan in tui hnawih lawng a luh te kha khan an dil a kan in luh tir ta hlauh a kan han lut chho va a lo na mai lem lo va tui chhung awm hi pressure tui chhung ah chuan pressure hnuaih chuan kan awm bik lo a mahse lawng kha kan tui hnawih lawng a kha thir chhah lutuk tak maiin a hei a an kual a ni ta. amaherawh chu engemaw pawtah pala ah kan dam khaw chhuah theih nan erawh chuan in kan bank te engkim ah min test sak vek a nih chu maw ni chu a mine bomb han shoot vel te chu nei nual tawh lo maw nei lo ve keini ah chuan in a chhan chu hun ralmuang chin ah kan lo aww aww e ralmuang chin ah a ni e in huan leh a nih chu e in hna pawimawh hle mai a hei hetiang ngei mai dan ah chuan ni e Indian navy te hi chu an ral muang deuh tur a ngaih te pawh awm ve thei a ah army pangngai te ai chuan maw a nih leh hlawh te tha em enge ni a lai tank te kha a hriat a va chak awm ve hlawh hi maw ai si phei pangngai nge hlawh chang chu navy te a lo nih na lawng hming a lo rik thin ah hian in hlawh hi tha viau tur ah hian an ngai thin a amaherawhchu a ni lem lo a kha kha ih. Hei nang veka pay scale army navy air force kan pay level a inang vek ta kan ringa zir te ka tiang khan amah erawh chu hei in hriat thiam dan tur chuan army ho te pawh an hlawh pangai bakah allowance an lak thin hi tihna an jammu and kashmir ah te an lo awm ta sing hnih sing thum chuang te an hlawh pangai bakah an la ve thin ta ka tiang khan i ve deuh a kei ni pawh lawngah te pawh. Tlem in han sawi zau zuai ta ila i engtiana an ni china ka lo sawi diver kan tih te i tui lut thiam bik ho kang te kha diver an lo nih khan an mahni hlawk hrim hrim pay pay pangai bak kha allowance extra allowance an lo dawng ta ni chuan in air crew diver ten ta an tia van atanga zawng thla thin mawm chi khatiang neuh neuh kha allowance kha awm thin a. Chu submarine leh te pawh chuanin tui tui hnuai lawng an tih te pawh chuanin khami allowance kha tui hnuai lawng kan nih ina allowance kha tui hnuai lawng kan nih chhunga lak tur kha a awm ve anih chu. Kha khanin tlem in hlawh a ti tam ve thei deuh a, amaherawhchu chu kan basic pay leh khatiang kha chu a ngai reng tho a. Anih chu. Chu chu ni mai hei Navy anih vanga hlawh va tam viau tura ngaihna ang chi kha a dik lo anih chu hei a ni lo anih chu. mara chin hlawh chu a chhe luang tih kha chu chiang reng mai a tih lai kha a chiang khawp mai a ni e chuan ni e ai kha inkawm a bengvar thlak hle mai tawp lam te an hnaih chho dawn ta ila mizo-- Mizo mi zia nen hian a in a in rem em a in milh em ih in hna en e vi hrim hrim lai hi nge ni hei assam regiment ah te mizo tang chu kan tam em em mai a ah indian navy ah hian mizo te hi tang ta a si la kan mi zia kan nunphung te nen hian a in rem em ah e mizo te hi lut tam ve ta ila tih lai te ang te kha enge ni ih i ngei dan. Mizo mizi han tih hian in a nawlpui mizi a nia nga mizi hrang hrang hi kan nei a tûr pawh hian ka keima ngaih dan hi chuan in han sawi tlang phawp ta ila i vai zing awm hrim hrim hi an lo tam bawk nen a tlem zawk an lo ni thin bawk nen khamawm chang a hrehawm tih chang tawh mai ang a mawi zawk in hrehawm tih chang a awm ve thin a an ni vek ang a an thian te pawh i.

lawngah te chuanin aaa tul loh a aa ban hun te maw tlaia han ban hun te tul loh a han rei deuh a han ban loh chang te a awm thin a khatiang thil tul loh deuh deuh ang chi kha a tlem deuh a submarine ah chuanin chu chu a nuam hna awm chu chu thil awmzia takah chuan hna thawh kan hre lo a hna eng pawh nise kan thawk bawrh bawrh a tunah hian nih leh India ramah hianin ih navy hmunpui headquarters kha khawi nge ni kha aw. innevih hmunpui headquarters integrated headquarters an ti ta maw aw a ni vek ang a mi dang pawh ka rin dan in ni delhi kha a ni mai ta a ni chu thil engkim a hmun pawh chu inkawmna hun tha tak mai hei tlangval gilbert a min han pe hlauh mai a A tawn hriat Navy an tawn dan te an luh dan te Mizo te luh ve chi ni em tih te leh nge ni Navy a ham that na ang chi te khang te kha ni e kim chang lo deuh mai ka inkawm a hei a intawng thut mai a thlir tu te pawh min lo hriat thiam kan han dil cheu a chuanin khawngei in kan channel teng te hi min lo like a min lo subscribe a comment te pawh min lo pe ve turin ehh inkhawmawih na khan an dil a ni.